Għal sekli sħaħ il-gżira ta' Kemuna kienet dar għal pirati, kursara u bdiewa fqar. Minn dejjem il-Maltin pruvaw jikkontrollawha jew inkella jagħmlu xi ftit ta' għassa fuqha. Infatti l-Maltin Qabel sew ma ġew il-Kavallieri ppruvaw jibnu kastell fuq din il-gżira, iżda ma kienx innexxielhom. Illum l-ispirazzjoni tagħna imma mhuwiex dan il-perjodu iżda l-epoka moderna tal-gżira ta' Kemuna.

It-Torri ta' Santa Marija ta' Kamuna qiegħed fuq l-ogħla punt tal-gżira. Ilu madwar 400 sena jikkmanda dan il-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex. Mijiet jekk mhux eluf ta' kursara, sajjieda, kavallieri pirati kienu jiġu hawnhekk biex jiskennu fil-bajjiet żgħar ta' Kemuna. Fl-1779, il-kursar Malti, il-Kaptan Preziosi, kien qiegħed hawnhekk taħt it-Torri ta' Kemuna. Bagħat il-fellukka tiegħu biex tagħti sinjal lit-torraro jew inkella il-kaptan tat-torri biex jgħidlu li għal tlett ijiem, erbat ijiem li kienu ġejjin, Huma kienu ħa jkunu qegħdin fuq kemm hu. Għaliex kienu ħa jiġu hawn? Sempliċement biex jippreparaw għall-gwerra. Inaddfu l-armi tagħhom, l-azzarini, il-kanuni u jippreparaw il-qlugħ u x-xini għall-gwerra biex joħorġu minn hawnhekk jattakkaw il-Mediterran kollu. Il-gżira ta' Kamuna kienet famuża għall-kaċċa. Fniks slavaġ li kienu jduru madwar il-gżira kienu ikla perfetta għall-kursara. Imma l-kursara u anke dawk li kienu jidħlu bil-kutrabandu jew inkella xi pirati kienu jagħmlu wkoll negozju illegali fuq din il-gżira. Allura l-Gran Mastru Pinto fl-1740 prova jikkontrolla din il-biċċa ta' xogħol billi bena din l-għassa li hawn warajja, li hi probabbli l-aqdem għassa li hawn fil-gżira tagħna li għadha taħdem sal-lum il-ġurnata. L-għassa fuq Kamuna ġabet magħha kontroll ta' dak kollu li kien jinxtara jew jinbiegħ. fuq il-gżira. Infatti, id-dokumenti hekk jixhdu u għandna din l-evidenza kollha fil-bibljoteka tagħna ta' Malta. Id-dokumenti juru x'tip ta' ikel kien qed jiġi mittiekel. Ġobon minn l-Olanda, ġobon minn Sqallija, diversi tipi ta' għaġin, ħxejjex bħal qoqoċċ, frott bħal frawli u laħmijiet differenti. Dawn kienu li kien qed jittiekel. hawnhekk jew inkella kien jinxtara jitgħabba fuq il-bastimenti tal-Korso u minn hawnhekk joħorġu fil-Mediterran. U hekk naslu għall-ispirazzjoni tal-platt tagħna llum. Risotto bil-gambli ħomor Maltin. Mil-listi li għandna dak iż-żmien aħna pruvajna nsibu x'kien qiegħed jinxtara, x'kien qiegħed jinbiegħ u nsibu li l-Kaptan Preziosi kien qiegħed jiekol risotto b'dawn il-gambli ħomor. għax kien ftit raffinat iddeċieda li jżid ftit pistaċċa minn Bronte. Għall-baħrin tiegħu iżda il-kaptan Preziosi kulma tahom kienu pulpetti b'morina, iżid ftit żebbuġ jew arabali imma s-sofistikazzjoni tal-platt tiegħu ma kinitx teżisti f'dan il-platt sempliċi għall-baħrin. Kemmuna baqgħet post fejn kien jiġi nnegozjat ikel għal kull sara jew għal kull bastiment li kien jgħaddi minn hemmhekk sal-1790. L-attivitajiet li bdejna nitkellmu fuqhom illum bil-mod il-mod bdew inaqsu. Infatti fis-snin disgħin tas-seklu tmintax, il-gżira ta' Kemmuna ġiet mogħtija B'ċens lil żewġ aħwa, Ġużeppi u Franċesko Xuereb minn Għawdex. Dawn it-tnej iddeċidew li jdawru il-kemuna f'razzett kbir fejn ikunu jistgħu jipprovdu ikel u ħxejjex għal bejgħ. Iżda din l-istorja kienet qasira ferm, għax fl-1798 il-Ġeneral Buonaparti wasal Malta u kemuna ġiet abbandunata. F'dawk is-sentejn ta' taqlib li kien hawn f'pajjiżna, il-gżira ta' Kemuna kienet mbagħad qed tospita ħafna karattri differenti, kollha ġadbini jew eżilji li jaħarbu mill-Belt Valletta u jispiċċaw eżiljati ġewwa Kemmuna. Iżda din hija storja għal darb'oħra.